ũnyui wa bangi hamwe na mbeũ njĩthĩ kũingĩrana na ikundi njĩkĩrĩre mũkana nĩ thirikari nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mbeũ njĩthĩ mwena wa kĩgumo meingĩranĩtie namo gũkũ mũnini wa kaunti komishina mwena wa kĩgumo Margaret Mbũgua akiuga kũrĩ na gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩrogota mbeca ngari-inĩ cia ũkui mwena ũyũ. Maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya icera rĩa CAS kuma mĩnĩstrĩ-inĩ ya gĩthomo nĩwe Zack Kinuthia mwena wa kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa gũthũrimaga ikĩro cia macukuru ma kothi cia moko na kũrĩa augĩte thirikari nĩ ĩhotete gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mathoma hatarĩ marĩhi. Kĩroto kĩrĩa kĩnene mũno mũno mũno gĩkoretwo kĩna mũthamaki wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta kĩgiĩ anake kũheo kothi cia moko. Ti rĩrĩa twateng'agĩrĩra atĩ ndigirii, mũndũ agĩe na kaũndũ angĩka, mũndũ wa maĩ ethondekere, mũndũ wa thitima eĩkĩrĩre, mũndũ wa stool na itĩ na andũ ciothe methondekere itanda, mũndũ wa gũkorwo ena gakothi angĩnyita atĩ angĩthiĩ Thĩka, kana athiĩ Kabati, kana athiĩ Nairobi, ndagũthiĩ gũtuĩka mũhoi. Makĩria ma ũguo, Kĩnuthia nĩ aikĩtie rĩĩta na kũrĩ mbeũ njĩthĩ kuoya kanya gaka gũthoma kothi cia moko amu itugĩ inya cia thirikari nene igũkorwo igĩkinyanĩrio nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mekwĩingĩrania na kothi ici cia moko. Big Four gũtirĩ kĩndũ kĩnene kĩngĩmĩ support na gĩkũmĩteithia ta technical and vocational education centers kana training. Mũndũ wĩna gakothi ka maĩ, ka mahiga, ga thitima, mũndũ ũngĩhota gũcinĩrĩra, mũndũ ũngĩhota gũthiĩ gwĩka kaũndũ gake ka moko, ndũgatuĩke mũhoi. Ngwĩciria ngĩaria ũhoro wa mũhoi nĩ mũramenya na Gĩkũyũ nĩ mũndũ ũtarĩ na gĩake, o ũrĩa angĩrwo noguo angĩka. Ikinya rĩrĩ rĩa kwarahũra macukuru ma kothi cia moko nĩ rĩgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkũ makiuga to gũthara rĩ gũthara mbeũ njĩthĩ kuma moko-inĩ ma ciĩko cia waganu ĩndĩ nĩ rĩkũgacĩrithia hanene gũkũra thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Na youth ĩyo nĩ andũ arĩa magĩkoretwo meyucĩtwo maigua andũ aingĩ makuna makĩenda kuga, na magĩkoretwo rĩngĩ me involved na kũnyua ndawa, maũndũ marĩa mangĩ, no nĩ mahotete rĩu kwanjia mawĩra mao. na angĩ ao makahota kwandĩka kwandĩka andũ thĩinĩ wa workshop-inĩ ciao na makeyandĩka na makarehe ũboco thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Hĩndĩ ĩrĩa tũraũkĩria polytechnic citũ, tũraũkĩria maũndũ maingĩ mũno. One, tũra create employment, wa kerĩ nĩ tũrahota gũkĩria kana kweheria youth aitũ kumanagia na maũndũ marĩa tũtindaga tũkĩmathaitha meheranie namo ma ũnyui wa ndawa na njohi. Nao aciari mwena-inĩ wao nĩ mahoete thirikari gũthondeka mĩeke makĩria ya mawĩra kũrĩ ayuthi na mũno makĩria arĩa marathoma kothi ici cia moko kuona haha noho mangĩona ũguni mũno makĩria wona marĩkia mathomo mao. Korwo nĩ twaigua nĩ kwagĩra rĩ, korwo no kuoneke mũndũ ũgũteithia ciana icio rĩ, gũtingĩgĩa waganu tondũ andũ aya nĩ athĩni, matirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa. Tondũ arategemea o nyina na kothi nĩathomire. Gĩkũyũ TV kuuma gĩcigo mbunge gĩa Kĩgumo kauntĩ-inĩ ya Mũrang'a, njĩtagwo Kamau wa Nyagũthiĩ.